Chali cha kumi. Chali cha kumi.
Taungana pano zuva nechikonzero chekuti isu semaelders emuavengers apostolic church takagara pasi takadai tikati isusu munguva ino yelockdown tinoziva munhu wese akaomerwa zvinhu zvakaomera munhu wese ende chikafu chiri kunetsa Saka takafunga tikati tipinde mudzimba toti kanzatu kanzatu kanzatu kanzatu. Saka isu tafunga kuti pane zvatikambokupai paya nelift ratikazoti murori tikati aiwa nekuti tinozviziva tese kuti imi muri munhu anongogara anongogara achingonamata zvake achinotinamatira achinamata kuna baba vake hakuna kumwe kwamunoenda kana kwamunoshanda kuti muzowana chikafu hamuna kana tarisiro kunze kwedu isusu saka isusu takaona zvikakodzera kuti tikubatsirei saka tinovimba kuti pane zvatikambokupai paya tinokwanisa kungowedzerawo nepatinokwanisa napo Saka mm, sununguka yenyu kutaura. Chana chako mi? Chana chako mi.
Na ndatonyora list racho pasi. Mm. Chekutanga 100 liters cooking oil 150 dozens of bread semaziviro enyu isina mai kumba we are always breaking bread nevatendi 30 pockets potatoes uh, ah, 10 boxes of milk ewe yaya yemazuva ese yaya ndo inonyatsoita 1000 kgs upfu uh, ah, zuva nezuva kumba 50 vatendi tinouya tovabikira sadza saka 1000 kgs ndo zinonyanzopedza mwedzi

usd for wifi e, semutungamiriri wesangano ndinenge ndichigoogle matype nematype emadhimoni marizi yare kuzotirwisa musvondo iya ndakatozogoogla sevhisi yapera ndakaona kuti aiwaka iri ri kuita kumfu iri nderekuchina euda marizi yare rekushungurudzai ndakatozoona aiwa idhimoni iri kai nderekumuseveni chete ende eh, iri yare kuzotrader trader pakati peservice ndakatozoona kuti aiwa dhimoni iri kairi hakuna kumwe nderekunigeria chete ende pari kudawo ka 500 usd dzenetflix kuti ndisubscribe netflix yangu um, ndakaona semutungamiriri wesangano ari kuita basa rake nemazvo kuti mayouth amazuva ano aya zvavari kuita behavior yavari kuita zvisiri kunzwisisika iyi hakuna kumwe ndeyepakissing booth two chete ende vasikana makanyatsovatarisa zvavari kuita hakuna kumwe kwavari kuzviwana pasex education season two kwaitawo explorer ramakatenga gore richitanga rikudawo kafubhuke kuitirawo inini ka ndikwanise kuva up to date nevamwe vanguwo td jacks umwe wangu uyu svondo yega yega sevhisi sevhisi yake yapera nemusi wechitatu paipai panoperawo sevhisi yake ndikwanise kumupawo macorrections ka kuti umwe wangu td wadiwa daini apa apa wadiwa nyatsoparidzayi wakadai ende ininiwo semukuru wenyu yesevhisi ka panodawo ka kuti inini ndine maspiritual fathers wangu andinoano inspiration kubvawo kwavari saka ndine ndichidawo ka kuti mento vangu avo svondo yega yega ndikwanise kuonawo kuti sevhisi yavo yandione papi ndiwanewo inspiration kuti ndikwanise kuzokulidhawo nemazvo ende eh, semutungamiriri wenyu wesevhisi yega yega ndifanange ndiri mushepe and saka pari kudawo ka 500 us dollars dzegym membership ende eh, pari kudawo 500 us dollars dzamai dza kuti vange vachienda kusalon pavhiki vhiki rega rega handiti ende pari kudawo 50 crate dzemazai poitawo ka sekuchenawo kwamandiitisawo muzuva ranhasi panodawo svondo yega yega ndinge ndakapfekawo suti yakanaka saka pakudawo ka 10 maslim fits masuti aya anonyatsofita Talita kumi. Hmm.
Talita kumi. Talita kumi. Eh, pamusoro mukuru wesangano eh, pamusoro vedare guru vamwe vangu vandinawo pano eh, baba eh, taona kuti sezvo tiri nguva yelockdown kudai e, musina chamunokwanisa kunge muchiita kunze kwekugara e, muchitinyengeterera e, list renyu iri
tali takumi pane mweya uri kudhisena unenge kuda kukanganisa dare redu panguva ino saka naona ndimunamati kuti titungamirwe zvakanaka namishe rama sakaramadikirimi raka sakaramadekelemaraka sakaramana

Tano tsako me.